Sihmanhsehlaw cu keimah tu ka si, keimah misualpa tu si lo, vailamtahnak i khahmi kha nawlbia si lo keimah tu si ti. Cucaah cun sualnak kan va tuahmi kha nawlbia mathi keimah he na keimah na ti lai. Maw nawlbia thi ka ti lo, Pathian na nawlbia hrawk ka ti lo. Sihmanhsehlaw nawlbia zul kho ti lo mi Pathian duhnak a tuah kho ti lo pi pa ang nawl ka ti. Nangmah nu kan i ti, nangmah pa kan i ti. Zei nan pu kho lo. A thi mi rian nan fial bal hna maw? Benavia nan panu tha thu tu we ti than nan sima a poi fa ter. Tin phun nan sim tira poi fa ter. No. Nan sik le mang that thu nu, ei tha ei thong. Len tu nu lo nu,

cu caan nang nih cun Kri lawng kha nu na sei cang cang lai kha Pathian duhnak fa tuak khol tuak khol na tuak ti la lo nangmah chungah a nungmi Kri kha Kri nih na zeizong te ah pa hin hin kha na tuak cang lai cuti ah cun zeitin nan tuak lai Jesuh Kri vai lam ta na ka suan na ka put pek cang ta ka lawm ka minung run vai lam an thi pi cang ta ka lawm a tuan nangmah ni na kan in pek cang ta ka lawm cucu si Cuka cun Khrih na chung ummi ting tik man ah phil hlah. Khrih nangmah nan piak tu a ra cangmi thei hlah. Ah, phil hlah. Le Khrih nih khan maw Khrih kha a hung par lai. No, na chungin Khrih ummi kha nangmah bangin par a vun tuah lai i thei tlai tlai lai. Kale tiang an panga me kul le pan i thlarau thei tlai ti mi kha. Thlarau thei tlai pakua chim mi kha Kai dangdang pakua si thiam a ruat lai si. Baikal zaw le thlantlang an rak kal le ka van le dungdang na samang hi ni kan chawn lai ti man ka le hna lai si. Hek ti. Sir khum bantuk ke se ti. Sir khum bantuk ke se. Kum khatte sinan a chung a zur kom tinak se ti. Ah mang he ta sun na ka tiam. Kiti. Kei ni khan Le ka van timmi hna cu a tlai timi hi a mirang holh in zoh lo tlai khat te lawng si. Sihmanhsehlaw zumhnak he, dawtnak he, sum khawhnak he, lungtaunak he timi chim tikah fakua chim ṭung. Le a tlai ti ahcun tlai khat te si ṭung. Tlai khua mare ti ce tlai si tlai khat te si. Le mah ka tlai khat te kha Khrih hi ko. Zumtu nun ah Khrih hung lang cang tina. Zumtu nun khan Khrih van i pong cang. Khrih ong kai can tinak si. Le Khrih ong kai nih kan ziaza kan zoh tikah cun dawtnak hna, zumhnak hna, sum khawhnak hna a si. Le cu ta cun thiang thlarau thei kai timi zong kha thlarau thei kai timi zong kha thiang thlarau nih zumtu nun na Khrih kha ram a thlak ter i zumtu nun in Khrih kha a langter tikah a zumtu ka hrang nawl ka Khrih lang tikah Karnawl hnatun ah hin Khrih hnatun a hung ti tikah Karnawl mit au ah hin Khrih mit au hung ti tikah eh Khrih kai cang ai Khrih hung lang ai ti si le cu caan cun kan Pathian nih zeitin dah tuah nangmah le keimah kan zum ti lo tutak policy lai le teran tiam han a kan zum ti lo cah kria kan pek le kri nih khan kanmah hlan dih tim ai a tha ko ti lo mi ahlun kha that tere tim si lo kri nih la mi tim mo kri tu kha ka lungthin ah a hlan lai kri lungthin nih ka lungthin a lan lai i kri nih khan ka le hman lai i kri nih khan ka mit a hman lai i kri nih khan kan ha khom hman lai i kri nih ka kut ke hman lai cu ti ah cun

nu tungka thong hra hra kha kan ni kan ang kian kan phoi riangmang hi Germany Nazi ralkap nih khan sunitlang nan kan dan si ti ete kan pum le kan ven kan zo te kan an kan ni so ti ke tu to ka ngak nu ka ten mi pasang rum lo ton ni ka si cycle ka bani city le ka so mana ka unu bet sini khori rak kir na hni kai ken timi le khuari rak kir in na sam kam ah hin ti ton mi ka si ti ko nu tu cu nu ziaza taktak nu ziaza tak me ni aza an in za zong fak tuk me si ti a cung ai te ni lo i an chia tikah khi hi ka duh ti le

ngakchah cawmnak ti bantuk hi a tuah tikah khan an in a thang Germany ram hrimhrim a kan tuah piak peng ti lema cu Germany ram hrimhrim i tuahnak ding hna cu anmah bantuk thonak thlak ton na in saupi ti mah cu zaman ding khan Germany nih khan an rakau le kan thim duhmi tu cu hon kada khori then mum kha phung a chen phung a chim a di i kut a kai tu lakah khan Mahka a nu he thong an rak tlak lio i thong hra i chun i tlak in ti lo i a rak dirtertu a rak nih seh tawtu a rak sersettu Nazi ralkap pakhat nih khan a kut kha a keimah hoi hna Jesuh Khrih nih ka kam ve cu khuaruahhar a si ko tiah a ti mi a kut kha ka tlai kho lo. Ka huat bak ko ti ka tlai kho lo ti. Ka unu zong ka ka mi tha ma se ka tlai kho lo ti. Mo ani ni khan ama zong rak sin thar ve ka nazira ka pa kha a keima hoi na Jesuh Khrihto nak nih a ka kham ve hi khuaruah har si ti ko tiah khan ka ka tlai ra tin na ka tlai kho bak lo ti ka huat bak ko ti

Kori khenbu nih khan a daw kho lo. Jesuh Khrih nih dawt ai chep lo, ka zong kha dawt kho rih. A dawt tak te kham cu. Maw, ka se, le cu ca cun mah kha, Nazi ralkap pa, ni lo ya rak ni sotu hna lak ai tel ve mi, a dawt kho lo kha maw lo. Maw, Kori khenbu nih a dawt kho lo huat kha, kun a sai du lo mi kha, a maw lo. Ka kha na si ve, ka kha ka si ve, kan maw lo. Kan ti kho lo. Sihmanhsehlaw Bawipa nangmah nih na ti kho nangmah nih keimah hin run ti ko kan ti lai kan kaa zong in thlacam caan kan kan cam lai i kan kai kan thi man lo kan luk chung in kan au lai ka ti ko ti lo he zeicahtiah keimah nun piak tuah Pathian nih a fapa khi a pek kan keimah nih dawt kho ding a ti bal lo maw

Genesis chungah thilsungmi zong kha nunnak kung a chiami kan hmu lo maw? Mah kha minung nih a rak ei luau ruang i vialte kan chuah a si. Pathian nih tummi cu minung a sermi ah khan amah Pathian kha a thlarau in um a rak ti minung ah khan. Amah Pathian kha a thlarau in minung chung nih a um ai timi amah thlarau in minung kha fim lai i amah thlarau in minung kha a ding lai i amah thlarau minung kha thil a si kho lai. Amah Pathian ka minung in cang a rak i timmi si. Amah te a rak kan timmi si. Cucaah cun Khrih te kan si kan ti reng lo maw, ka sa kan. Khrih sa kung a si, kan i han ni kan si kan ti reng lo maw. Maw. Le Cucaah cun Pathian nih thil tum ning hrimhrim ah khan amah Pathian kha a thlarau in minung chungah i hlawl i cu minung tete cu a sermi cu amah Pathian thlarau in cawlcang amah Pathian thlarau khuaruah amah Pathian thlarau nawl nei amah Pathian thlarau na chiasa seitan amah Pathian thlarau lawng te kha melung in cang ding a si ka ka Pathian rak tum ni si ka ka Adam ni ngan hman si law Calvary cross ah Calvary vailam tanah pek than kan si. Mah kha kan sung tan mi kha pek thang than kan si. Le atu cun Pathian Khrih tu ka chungah nung Bawipa simin thang sa ho se. Raleu nunnak kung nei hna selo rat ti mi kha nunnak thei hna selo rat ti mi kha Calvary cross in kan ei cang. Calvary cross in nunnak thei tu kan ei cang. Jesuh Khrist kamnak bil a thei tikah Jesuh Khrih dawtnak na thei lu tikah khan thei na ei si. Zungzal nunnak thei na ei cang. Khrih na chung a rung lut. Pathian cu a thlarau na chung a nung cang. Oh, ka ra si. Le cu ta cun a zeizei paohpaoh kha amah Pathian nih a thlarau in na chung in nangmah in rianṭuan a timhmi si. Cucaah Amah Pathian thlarau nih khan an cang lai i nangmah ka a canghnak ding kut le ke tu cu nangmah i si lai. Khakha zatini zong kan chimmi ka tikah le tu caah cun keimah cu mitsur ruang tak ka si nan niangie nan si ti kha maw le mitsur ruang cu na mitthlam a cuanter mitsur ruang cu na mitthlam a cuanter law Maw a nge tampi mi, a hna zong tampi mi, cun a par zong a par i a tlai zong a tlai i a tlai hlui pipi na ai tlai. A minduk pipi tum ker kur ngan tampi mi ka ka zo. Loma kha a par a par mi la tlai tlai mi kha a nge ni mo amah te na rak par. A nge ni mo amah te na rak tlai kila A kungpi khan a rami khi a kungpi khan a ngepar ah a kungpi nih khan ei par i ei tlaimi khi a kungpi lengmang ka si maw a ri ram in ai thok lai i a kungpi khan a nge hi rawn lai i a nun khim kha luang lai i cun a hna a cawrh lai i a par hei tuah lai a tlai hei tlai lai mah ka a nge par i tlai hei tu tu ka a ho a kungpi ka si. Le nangmah le keimah zong Khrih tu kha tlai ding ka si. Khrih tu nih na ṭuan. Khrih tu nih hin a langhter. Oh, ka kha a rinthar mi pawl nih kan hmuh si. A nungki mi kan si. Keimah a hawk, keimah kuang lo in ka bawipa kuang nei lo vawlei cungah. Kei ka kuang si. La lio Mary nih Jesuh Khrih a pawi bantuk kan kei zong nih tu in lei le van bor sa tuih cu ka pawi ve amen ka pawi ve le ani a pawi lio cu pahlat ti hrin ding ka se mo kei tu cu ka ti hrin hlat tum lo a hong lang zia ma ding ki mo ka ka a lang lai ka mit a lang lai ka hna a lang lai ka tam tol tak mi vialte lang lai cutia lang ngai ngai ti la cun etin na lam kal su so man en zo na ke ki pa cu Pathian ṭihdah na si ko lai ti hna ko lai. Cun kha bantuk hi Khrih nih an hlan a si cun a bianabia unaupa unaunu si ngaihchia tukmi le maw a lungfak tukmi a hnem in hnem khawh lo thihnak an tong Vachiatnak an tong ti ko. Le nang biachim them thiam theng lomi na se ti ko. Na va kal lai an paw na chung lai. Na um chung paw hin lung dai lai. Na um chung paw hin lung dai lai. Ri ta khi hu ham ka nangma khan ta nangma khan luwa. Le ama hin kan ni ti le phone ta kan men kai phone tum le khi pi kha a phone hu tin ti ka a sam phone ti. A ga set na ka to pia lawmhnak kan tam tuk. Mu, khatiang kan um lai, kan ka taktak i kan sim lo man in kanmah pum rinmi daihnak ka pek lai. Kanmah pum rinmi min hangamnak ka pek lai, ruatchannak ka pek lai. Cutiang sinum te lai. Mu, le cu ta cun alala si de. Ruatchannak hi dong. Mu, ruatchannak hi dong dong lo. Keimah ka tuah khawh ding pawl i kan zoh ahcun babawi nu atu in lehhniam ding kan si cia. Sihmanhsehlaw Khrih nih nangmah in na tuah ding, Khrih nih keimah na tuah ding ahcun a dong kho lo. A dong kho lomi thil din nan i tam tuk kan cung ai sawi. Mary nih Jesuh pawi bantuk khan atu Khrih le le van chan tu ka pawi. Le mah cutu cu lam chuak ding a pa Pathian nih timhmi si nangmah an fial lo khakha fialmi si a fapa ka fialmi si bawipa sinin ṭhat ṭhan u sih a fapa ka fialmi si pa Pathian duhnak vialte tlamthin serter awkah a fialmi cu chun cung nu serte si lo

Tlangcung masi kha chawrin na pakaw masi nan bawmnak cu mi thawngpa cungah ka fial tam kai nanmah bawmnak vialte cu mi thawngpa ka fial tak Jesuh Khrih mi thawngpa ka fial zeizong vialte sertu zeizong vialte thil ti ko asi cangmi Lazarus awi thawtertu pa kha ka chungah minung lema cu ka chungah nunmi cu zeidah a tum pa Pathian nung ton a tum Pa Pathian nih a fialmi vialte dawining kha a ratnak a si. Samaria hi Samaria minu he an i chonhnak khan Jakob cu khuaral han zeitindah ti kha a ka tlatu duhnak tuah le amah rian ning he ka rawl a si ti. Bawipa cu min thangṭha ko seh. Pa Pathian nih a fial i hrangno chungah Jesuh fial lu tikah hin Pathian nih a fial sen ve dah si. Khihhin nangmah balang

Naika an ka soisel le na ka nehmanh poi lo i an ka soisel le na ka nehmanh poi lo an ka thangthat le ne ka ka thintu pha an ka thangthat ya ka bawm phon lo e to mo ka chunga thil nung ni kha kum tin te mo ka nuna ram tu compound te la apleng mon chi ka pu ko tu da le khang no le atu khang no chu ai lo lo chi ka pe ko ma chu mi dang na te Ka zeikong hmanh cu lengakah ka Bawipa kha Khrih tu kha ka nunnak ah ai phunkawm le tam hi keimah tu nih ka hngal i midang nih ka hngalh ti ko. Amen. Le ka Bawipa Khrih nih ka nunnak hin ram a la hleng lo nain hmun a ting hleng lo nain min in nan lat ka thangthet len ti dah thanem. Ka nunnak hin Khrih nih ram a lak sin lengmang hmun a lak sin lengmang ko

Cucacun na pek tikah hin a cho na pek ti ti lo. Jesuh Khrih kut ah i thimmi cu Pathian nih cun a dingmi cungah ni kaanter ruahsurter in sual cung zong ni kaanter ruahsurter si. Pathian cu vel ngeimi Pathian a si. Bawipa si men thangtha ko seh. Dawtnak Pathian a si. Maw, kan nih kan ei thiam khawh lomi a in kho rih mi. Zeitlung e sual me zong Ngaihchihnak ah kir hngam a si. Lungsau in hngaktu Pathian a si zia kha Peter cakuat ah kan hmu kha. Awo man an rawhral ding a siang lo e. Ngaihchihnak ah kir hna seh tin lungsau nak ah bia si si ka. Lungsau tuk me kan Pathian kha. Mo, le misual chung zong ah ni tlan ter, ni ro sur ter, miding chung zong ah ni tlan ter ro sur ter tuk dawpnak Pathian kha. Hi vawlei sermi sinah luan a duh. Kan minung hawi sin i luan a duh lawng si lo, thingkung rampar cung hmanh ah sizawh te le uico te hna le saram cung hmanh in a dawtnak le vel luang hlei ti duh. Mah cu a luannak ding ah cun nangmah an thim, keimah ka thim, Bawipa sin cang hna ko seh. Keimah na luang lai. Misifak ka pek tikah ka bawipa lun hi si. Pathian rian ṭuantu ka hei pek tikah ka bawipa nih a rian ṭuantu pa lah kha a cuai rak si. Kan ṭuanti amah le keimah i ṭhen khawh kan si lo. A ṭhen a ṭhen kho ding nan si lo. Thuknak nih maw Kannak ni maw a ti kha van ni maw lei ni maw saram ni maw zei zeihmanh a kan ken ti la lo ti kha ken awk thalo in kan pathian si mai ti a si keimah lo hin ni vole ah kan bolpa zeitiman a cang kho lo amah lo in le pathian nunak si ke to kho ti lo ke ti mi zumai lam ta na ka ka mo la pho cang ka lo cang le Amah le keimah hi a phir in a nungmi cu tin nun phir kan si. Maw? Kan nun ai phir, Khrih le keimah i ṭhen awk ṭha ti lo. Nangmah le Khrih zong i ṭhen awk ṭha ti lo. Cucaah ka nau le hna, nanmah le nanmah hin tah hlah u. Nan chung a nungmi kha an tah lai. Khapi kha nan tah lai. Le le vansertu kha. Maw? Cun Pa Pathian nih rian a ṭialmi a Fapa nih a tlolh lo. A tlolh hrimhrim lo. Pa Pathian nih maw mah khipa khin khinu khin lang si Pathian nih khan lang si nangmah khan lakmi si bankin thiltum an ei i mah cu thiltum awmi nak ah a ti chuahnak dingah a fapa tiah a fapa tial a fapa cu ni cung a ti cang cucaah cun na pekmi hi chuk le na pek cang chuk le na pek cang Mi sibang na pek zong a chuk chuk hoi. Cun a zofar mi na pek zong chuk hoi. Maw, kaka, tula nih nawl bia pek cu cho le pek si. Atu zumtu nih kan pek cu chungin a kal. Pathian nih a pek awk ka pek. Pek duhnak zong amah in ka nei. Maw,

Sual rianṭuannak a si. Le hika Jeim cakuat a ngan panga chungah hin zawtnak a neimi a zawmi kha Bawipa nih a damter lai ti lawng a ti lo i a sualnak ngaihthiam a si lai. Le cu caah cun sual ngaihthiamnak le damnak hi Pathian nih hmunkhat te a chim lengmang ti kha kan hmuh. Cun mizeng pa Jesuh sinah an ratpi ah khan a ratpitu nih cun a zennak kha damter seh ti an duh. Sihmanhsehlaw Pathian nih tho law dam tuah a tim sa lo. Ka fapa na sual ngaihthiam a si a ti hmasa. Le cucaah sual ngaihthiamnak le damnak hi Pathian nih a tuai chih lengmang ti kan hmuh. Le kan i Khrih takfung chung a ummi hna cu kan zawt an kan sual ruangah a si maw? State Western Union miphun a tuah. Kan dawt tikah hin kan sual ruangah cungah ti si ti ko, ret ti ko. Le cu cahcun Khrih takpum chung a ummi zumtu hi kan dawt tikah kanmah le kanmah si se ning kha a hau. Le mah kha fiangte kan hmuh lio ahcun Pathian sinah kan phuan lai. Atu i kan relmi kha MMA ruk kha kan rel chan a si. A parle khan na rel ah hleivitnak a si. Kha khan pakhat le pakhat nan sual i pawng law thlai tam pia ku law nan tam ko lai. Le kan ma upa au lo zong in no kan pathian nih cun a fale kan ca lam tling tein ka fi sia nan ma le nan ma hoi ko mai zum te ka Ai zah lomi te kha maw ai naih deuhmi nih cun na sual nai phuan ve lai, hi nih phuan ve lai, lekla thla nih cang lai, a zong mi kha tam ko lai ti. Kha ka zong khan nih sin cia lai. Le atu hin hika hi zawtnak a nei i damlonak nei a rami hi kan lak a sual bik in si tinak cu lo. Zumtu kan taksa a sual nih rian a ṭuan rihnak cu zawtnak an kan hmu. Ma in kan hmu. Raihman in kan hmuh, cancer in kan hmuh. Maw, na ngaisual rianṭuannak si tikah kan theih hmasa lai. Cun kan Pathian bia bantukin Bawipa mi chiti thung hna selaw kha campiak hna seh. Zumhnak i thlacamnak nih kan mizaw kha a kam lai i Bawipa nih a thawhter lai. Sualnak a tuahmi zongah ngaihthiam a si lai. Na tuah hin kha kan campiak hna lai upa pahnih nih kha kan campiak hna lai nan nih nih nan ṭhutmun nan ka pop lai upa pahnih nih an cung of Christian in kha kan campiak hna lai i ahcun kan bawipa nih a dam cang hna lai cu a dam cang hna tikah cun an sual ngaih thiam bik cu ti zong nan pek fawn lai maw kha pahnih kan zing timun nan ṭhen hna lo sualnak an rak tuahmi nan rak theihmi um zongah thla kan cam i an dam tikah khan A ngaihthiam a si cang ti na sei dah. Ka sualnak kha ser i serpi lo ti. Aw. Ka tiang khan fiang tein nan dai lai. Le chiti hi na ken tawn na in tuzan kan kal di lo zual ah lo ke tiam mi mi pa nih jak kan kal ko lo ti bak ka tho hi. He du soi nu ne ka ta ko nan ka zali kai san ni ka ka rakin lo sinan